Angie Dirks. Y e azafatanan awe boso muri set, so no tei. Y bo servidor aki, nos lo Nos bia tero, sí. awe pa Lapland. Lapland ta conocí, esaki ta un sección, by the way, di, em, nos tin un sección awe di vuelo pa un la bobo viaja pa, pa Pasco. Mira, bobo weta den pantalla.

Ta e porta di entrada pa e region, e patria di e pueblo indigna Sami ku ta ekstendé su mes na e paisnan bisiña ta konsentrá riba den panòrt, den e parti nòrt, no panòrt, sòri, den parti nòrt. Si, esei ta Lapland, tambe

Su parkanan ku nan ta yama nan blue throat, blue throat bird. Okay. Interesante. Lapland eh, ta famoso pa su natural, su, su cultura único que tin y outdoor activities. Mene pa buat en pantalla, eta sneeuw, eta full un happening y tin un, tin mene un, cuando bisa un market den di Pascua también nan. Ku bo por bai nan e paso bon pa kansi tama di dje. Mi no sa si Ramiro Brad por tin, mi tin e buelonan tambe ki nan, mi ta kere djaki nan pa lèp lanta 32 ora. Wow. Direct. Direct i ta kosta bo ongeveer un Bo tin ku bai KLM, bo tin ku bai logikamente Hulanda, dje spechi nan. Mhm, dus hop. Sí. E vuelo mas o menos ta kosta bo bai lèp land, un pa adulto ta 200, 2000

Ku e tur e aktividatnan ku por tin i e manera bo sa e Northern Lights. Pero promé ku no ta basa pa e aktividat pa so bo mester laga bo maleta na un kaminda. Sí, mi ta purá. I pa bo laga bo maleta na un kaminda. No sabai ke no sabai ke maletanan ta mende aktividatnan di bia. Kon lobo, kon karreta, kon todo. Wak wak. Esaki ta e opshon di hotel ku mi ta trese pa awe un Airbnb esaki ta bira el

Pa anochi. Sí. Exactamente. Sí, en otro un lugar con un poco high-end, en otro un... ¿Cuándo pensar? Es un poco... Pero tu experiencia. Tu experiencia, sí. Si porque algo otro, si porque va un camino nice, full diferente. So, te hola, te gente va Aspen, na América también, pero saqueta full mucho. Saqueta eh, experiencia mes mes. Sí. Hopi cerca de Santa Claus. Sí. Y fuera el diciembre, ta hopi, hopi sneeuw, y ta tremendo. Y bo corre de este A mí ta, a mí ta de este leyland que corre. Sí, mi ta. Sí, mi que para te mi regalo de este leyland también. Na e casa, na hotel. Claro. Wow, eh. wow, wow. Esa que te digo, esa que se llama Will Wellness Hotel Inari y Igloo. Bolo por haya mané un estalio hotel o bolo por gis uh, rent e cabaña y ahora bolo by Aiden.

Pero mi ta kere bo turno lo ta bira un tiki mas ah, Mas- leuk. Ok, Ah, sí. se encuentra 5 minutos en coche del pueblo de Inari y el aeropuerto de Ivalo está 47 kilómetros. Wepa, 47 kilómetros. Bon vida. Tan Sí. bon vida pa Ta- corre. Ta Aruba ta kiko 30 kilometer, ke men dal un Aruba y bin back abou.

Ho, ho, ho. By the way, prome, na mino ta check ora, mi te pisando bo si bo ke bai, bo ta sali ke nan shetoli bin de 5 di um, anochi Aha. ku um, KLM, bo ta llega Bonaire 8 ori 10. Na Bonaire bo ta sali 9 ori 25 di Ah, anochi no, pe no hay. Bonaire. Fully booked. Aha, i uh, no, mi te ke bo ta haya um, dezembre na si. I bo ta sali pe Bonaire 9 ori 25 di anochi, bo ta llega Holanda 19 ori 45 na Amsterdam. Jai bo ta sali

Sí, full, full. E full pak blanco ey cu bo muts blanco. Ami, ami ta excited y pura pa bisa boso ki actividad nos ta bai haci. Mira we, paka te caliente si no ta caliente bebe. si ba solo. y ya den tur cabaña mi sa y den tur cas tin un sauna no. Y enan si bo no bo bai bo so bo tin cu bai cu algo pa tene. Sí. Pasobra enan si bo bo dun vive cama y bo so ta wak. Cuidado, cuidado que tamo momento serio. Sí. Y tambe. Ai dja bisa mami nos ta bai spar anto otro aña nos ta bai nos ta bukdja wou nos ta bai Finland Lapland Lapland. nos ta bai konosé Santa Claus i tambe awor aki mi por bisa bo kiko tur nos ta bai hasi nos ta bai wak e Northern Lights Rovaniemi i esaki ta kuminsando for di dosha i dos dollar i pero mi ta prefera nos bai e Unlimited Range Northern Lights Hunt bo ta bai nos ta bai Hunt e Northern Lights i tambe pa bek.

Anto bo ta bai spend all day den e snow, kuminsando na bishitando e reindeernan. I like that. I tambe bo por e reindeer pull sleigh, dus bo ta bai kore den e sleigh. I bo por bai visit e husky dog farm. Bo por bai tin awor ki den pantaya wak e. Yes, wak e huskynan. Ivan. Así mi caballo. No, pero estos son alce, estos son reno. Sí, así mi caballo. Así sí, ese es reindeer. Sí, ese también sí. Y na mi wak también, Kiko más nos trabai, ya Ramiro un poco más rough, nos trabai Snow Mobile Safari into Art. Architect Wilderness, 767 dollar. Dus bo por tin e snowmobile tambe ko bo por kore. Dus mayoria kosta en geluk te bai rond di e nan, uh, nan Christmas Village. Cu busca e Northern Lights y tambe corre Lapland Reindeer and Husky Safari. Desei ta masantonan tour. Dus e ta echt un, un lugar pa bo bishita den temporada di november, Di december. december. Pero bo mester ya boek hopi trempan. Sí. Y bo tin tambe e snowy trails di 10 kilometer cu husky. Wow. 10 kilometer. Ange sei gati Lucio. No, eso ta... Y tin Wow, esaki ta wow. Yo sueño con hacer esquí. Wak. Yo Wak sueño esaki. con hacer esquí. Tin un, um, un style di un waterfall, pero frozen. Ok. E llama Rovaniemi Kuroma Canyon and Frozen Waterfalls. Tour with barbecue. Wak, mi no por internet un poco fastidioso. Pero bo Nada. proba ke den chiquito Cosa kinan. feel bo? Wak, fula bow. Fula bow, abow. E rovienio mi. Wow. Waak, het op echt moesten wanneer un... Wow, maar like it. snow globe. Nice. Die maas. De caso cu va far un tiki di o va far no va queda cansado exhausting di hasi hopi actividad nan outdoor. Uh, bolo por, si vota mayor de edad, bolo por bai den e snow launch. Snow launch eta un igloo, si mi no ta era.

Por ultimo. Jen. Jen. Jen, jen. Entonces técnicamente sería eso. Ese está. Lapland, ku na mira kapit na botur e kumina na. Ya bosa, Mami Mary junto ku Elijah, ku Elijah e Ejiro, pakita bosa maleta nos bank. mes ora. Lapland, tin bario stop, malen bo a bista Trempan, bo tin ku basa Boneiru, basa Schiphol, e kende nan, bo despues bo ta bai Paris, despues di Paris bo ta yega na Finlandia ku bo ta yega mas o menos dia binti bo ta bai binti seis bo ta yega dia binti shete, dos ora i kuarenta di atardi bo ta yega. A mi lo purba bula por ta dia binti dos pa yega binti tres pa Awor ki na kota binti kuater. Lapland su temperatura ta men shete Men shete celsius. so. So. So, men shete so. Mensje ta kemen pasobra kemen mensje a ma haña un biaha men dri ku ta mene ku kasi bo bo ta mene em, e sigaria ta kima na bo dedenan sin bo sa sin bo sa imaginá bo Frio, frio. Frozen, frozen. Frio, frio. So, um, mensje te